This recording was brought to you by Church of Christ. Church of Christ. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Tinoda kuve tinotenda Mwari zvikuru nenguva yatiinayo mukati mezuva ranhasi. Nguva yekuti tigone kuve tinovandudzwa neshoko raMwari.

Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nezwi guru achiti, Ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusuno munhu kudenga napanyika kana nepasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kuverenga kana kutarira mairi. Zvino mumwe wavakuru wakati kwandiri, Usachema hako, tarira shumba yorudzi rwaDhavhidhi, tarira shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nokusunungura nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. Munguva ino, muchidimbu chenguva, tichada kuti tive tinokurukura pamusoro penhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Jesus is the answer. Nyaya yemhinduro yeansa inyaya yakakosha zvikuru. Bvunzai vakanyora bvunzo manje manje. Kana vanga vasina maansa vanokuudzai kuti zvanga zvakaoma. Asi kune vanga vaine maansa vanga vakarerukirwa. Kunyangwe nekwavari kuenda kuchavarerukira futi nekuti vane maanswers avanga vainawo. Mukati mekurarama kwatiri kuita Pane mubvunzo mukuru watakatarisana nawo mukati meupenyu, mubvunzo wekuti why am I here, nemhaka yei ndiri panyika pano. Mubvunzo iwoyo unoda mhinduro. Dzimweni dzenguva mukati mekurarama kwatiri kuita tiri kutsvaga mhinduro dzekuti tive tinonzwisisa kuti nemhaka yei tiri pano munzvimbo dzakasiyana siyana asi panguva ino tiri kuda kuti tingotaura pamusoro penhau yekuti jesu ndiye mhinduro amen mukati mendima yatasvika pakuve tinoverenga kubhuku razvakazarurwa Indima yakanyorwa naapostori John zvikuru sei akanangana nemasangano akanga ari muAsia achinangana nekuedza kuvasimbisa panguva yavanga vatarisana nekutambudzwa nekumanikidzwa. Tikatarisa muchapter 4 munotanga kutsa, kutsanangurwa nezve the throne of God, chigaro choushe chaMwari. Chinangwa chiri chekunatsoratidza simba neukuru hwaMwari. Patinozonopinda pachapter 5 pataverenga tiri kunooneswa Mwari vakabata bhuku kana kuti escrow pachirungu mukati meruoko rwavo rwerudyi. Mwari zvavanga vakabata that scroll hanzi that scroll was sealed with seven seals bhuku razvakazarurwa dzimweni dzenguva ibhuku rinoshandisa mifananidzo nekumwe kutaura pari kungonzi that scroll was sealed with seven seals pari kungotaurwa kunzi the scroll was completely sealed now zvadaro izvozvo tinozonzwa pavhesi ya 2 pane ngirozi yaakudanidzira kuti ndiyaniko ungagone kutora bhuku iyo nekubvisa zvisimbiso zviripo kuti dzimweni dzenguva zvakanyorwa ipapo zvigone kuverengeka Nekumwe kutaura ndima yatasvika panguva yekuva yatinoverenga inongotiratidza nezveukuru hwajesu kristu nekuti patasvika panguva yekuve tinoverenga ndima iyoyo tasvika panguva yekuve tinonzwa kuti hakuna mumwe wakawanikwa wakagona kuti atore bhuku iyoyo kunyange nekubvisa zvisimbiso zvanga zviripo kunze kwegwayana rakabayiwa panguva ino tichada kungobata zvinhu two chete ndo zvandoda kubata patanga patanga tiri kubible study varume vanga vachicomplaina zvikanzi haa ah, nonono vafundisi mari idzo dziri kuita diki but sometimes dzikaita diki ndokuti zvibatike dzikarebesa vanhu vanogona kukanganwa kana kukotsira ndizvonai saka inini ndichaenderera mberi nekuti iite biki ndiine chinangwa chekuti mubate zvinhu zviviri chete ndodzandoda kutaura takanangana nenhau yekuti jesu ndiye mhinduro Sei tichifanira kuve tinoenda kuna Jesu? Why should we turn only to Jesus? Chinhu chekutanga chandinoda kuti tive tinobata, chandinoda kuti tive tinonzwisisa, takatarisana nenhau yekuti Jesu ndiye mhinduro. Tiri mudingindira redu rekuti I am the way, the truth and the life ndechekuti Jesus is the only one for the job. Jesu ndiye ega anogona kuita basa iri. Ndichazotsanangura hangu kuti ibasa ripi, handiti ka? Asi tiri kutaura nhau yekuti Jesu ndiye ega anokwanisa kuita basa iroro. mukati medu mune vakuru kumabasa ndizvonai kana vachitsvaka munhu wavanoda kuti avaitire basa ave mushandi wavo vanonyora zvikodzerwa zvavanenge vachida kuti vakwanise kuwana munhu iye chaiye wakakodzera Panouya maapplications vanotanga kutarisa vachinanganidza nezvikodzerwa zvavakanyora pasi vachiona kuti uyu anoita here uyu nekuti vanhu vane zvivindika nemumwe asina 5 o levels anongoisawo cv yake iye akatoona kare kuti pakanzi tinoda munhu ane 5 chinyi 5 o levels asi varidzi vekambani vaakutarisa ndo pavanenge vaakutarisa voti uyu haana 5 o levels vokanda uku uyu haana experience vokanda uku uyu akazodai vokanda uku vozosvika pavanoti right saka mukati mendima yatasvika panguva yeko yatinoverenga mataurwa pamusoro pebhuku ranga rakabatwa muruoko rwamwari dzimweni dzenguva bhuku ranga rakabatwa muruoko rwamwari ivhangeri yanga yakanangana neruponeso rwemunhu ivhangeri iyoyo zvayanga yakanangana neruponeso rwemunhu pakatsvakwa kuti ndiyaniko ungagone kuenda kunotora bhuku iyoyo nekubvisa zvisimbiso kuti munhu asvike panguva yekuva anopona Ngirozi payakadaidzira mukatarisa pavhesi ya 2 pane izwi riripo rekunzi who is worthy naika ndiani akakodzera ndiani ane zvikodzerwa zvinoita kuti agone kuve anotora bhuku iyoyo Ndiani ane ane zvinobatika zvinoita kuti agone kuve anotora bhuku iyoyo? Tikatarisa Jesu Kristu Ishe wedu pavakararama pane rino pasi vakararama vasina zvivi amen hakuna mumwe akagona kurarama pane rino pasi kana kufamba pane ino nyika akagona kurarama asina zvivi kunze kwaishe wedu jesu kristu Ishe Jesu Kristu pavakafamba pane ino nyika. Kana takuverenga bhuku raVafiripi chapter 2 pavhesi ya 15 tinoona kuti vakagona kufamba mukuzvininipisa pamberi paMwari kunyange kusvika parufu. Mundima yedu yataverenga kubhuku raZvakazarurwa, pavhesi ya3 panotaurwa chinhu chandiri kuda kuti ndive ndinobata. Ngirozi payakadaidzira ikati, Ndianiko wakakodzera kuti ave anonotora bhuku? Shoko raMwari pavhesi ya3 rinobva ratitaurira robva rati and no one in heaven was able or was worthy. Ndoda kungotanga pe in heaven, handiti ka? Ngirozi iya iri kutsvaka kuti ndiani wakakodzera, ndianiko mhinduro angaunze ruponeso kuvanhu. Zvikanzi ngirozi payakanga ichitsvaka, yakatangira kudenga ndokutarisa mudenga ndokutsvaga kuti mungawanikwe here akakodzera kuti ava anotora bhuku. Shoko raMwari ndobva rati no one in heaven was found worthy. Kudenga hakuna kuwanikwa mumwe anga akakodzera kuti ava anonotora bhuku iyo. ana mikairi variko ndizvonai ana gabriero vari chinyi variko asi still kudenga kwakashayikwa anga akakodzera kuti ava anonotora bhuku iyoyo ndiri kutaura kuti chinyiko pakati pedu pane vanonamata ngirozi ndizvonaika asi kana taakutarisa panapa tinoona kuti kana taakutaura nyaya dzeruponeso hama Ngirozi haina kukodzera. Kana tikaverenga kubhuku ravaefeso chapter 6 uh, i think verse 11 Mupostori Paul achitaura achiti hatirwe nenyama neropa anozotaura kuti tinorwa nemweya yemuchadenga ndizvonaika so iyoyo mweya yemuchadenga iyoyo yatinorwa nayo inoita seine simba yakanga iripo pakange pachitsvagwa akakodzera asi yakawanikwa isingakwana zvanzi kudenga hakuna kuwanikwa akakodzera pandakanga ndichikura ndakanga ndichifarira pane chimwe chinhu so chinonzi horoscope makambonzwa nezvacho chaiwanzowanika mumamagazini isi tiri tiri vembiri yakare kaizvi takaona maparedhi e, e, ama 2000 havamazive maparedhi handiti saka ndaiti ndikabata paredhi ndaifarira stiriki kuenda kunotarisa mahoroscope ma handiti ka e, nhau dzemahoroscope inhau dzimweni dzenguva of reading the stars ndizvonai pandakanga ndichitarisa vanotaura vanoita zveastrology vanotaura ivo kuti hanzi ngirozi sorry masters nyenyedzi dziri in the universe handiti ka hanzi dzakawanda kudarika jecha renyika mapanzwisisa hanzi nyenyedzi dziri in the universe dzakawanda kudarika jecha rechinyi renyika isusu patakanga tichikura kune vaiverenga izvozvo vachitiudza kuti ramangwana rako rinozovei nekumwe kutaura vanhu vanobhilivha kuti there is power in the stars handiti ka but tiri kuti pakanga paakutsvagwa nezvenhau yeruponeso rwemunhu hapana kuenda pakanonzi iyi nyenyedzi yakakodzera kuti iite basa iri yakawanikwa isina kukodzera kunyange muuwandu hwadzo so pakawanikwa pasina e, akakodzera in the heaven asi ngirozi haina kuneta tiri kutaura nhau yekuti jesus is the answer handiti ka tichibva taona isusu kuti nhau yanga iripo yakanga iri yekuvhurwa kwebhuku raitaura nezvekuponeswa kwemunhu handiti ka ndobva panotsvagwa kuti ndiani wakakodzera angavhure bhuku iyoyo kwakatsvagwa kudenga hakuna kuwanikwa akaita sei akakodzera masimba ese aripo akawanikwa asina kuita sei asina kukodzera ngirozi dziripo dzakawanikwa dzisina kuita sei dzisina kukodzera asi ngirozi yakanga ichitsvaka haina kuneta kana kupera simba zvanzi yakaenda kunyika kuti inotsvaga kuti panyika pangawanikwe here akakodzera Vhesi ya 3 futi iyoyo yobva yati, Panyika futi hapana kuwanikwa akaita sei? Akakodzera. Imi zvingaite here? Panyika panyika shuwa pagoshaikwa akakodzera right now population yedu eh, panyika its estimated at about uh, eh, 8.2 billion people saka imimi muri kunditaurira kuti pa 8.2 billion people pakashayikwa kana mumwe chete akanzi hauyi anoita panyika panapa tine vanhu vane simba ndizvona we have got some very powerful men vari panyika pani vamwe vane simba rekupiwa nenyika dzavanotonga vamwewo vane masimba avanoita sei avanoshandisa ndakamboti ndichiticha e, eh, nambokutaurai kuti tiri vembiri yakare so zvatiri vembiri yakare tiri generation yematemporal teachers vadiki vari kukura izvi nezvavazvizive izvi but isusu pataikura taiti uchipedza form 4 kana form 6 usati wawana nzvimbo yekuenda mberi kwauri kuenda waimbonotsvaga temporal chinyi teaching so ndakamboenda kutemporal teaching kumount darwen kumount darwen uku sorry kana paine wekumount darwen ari muno e, but munogona futi kuzobvuma kuti zvandiri kutaura ndezvechokwadi kune vanhu vane zvinhu zvavo kana tiri kutaura nyaya yezvinhu hatisi kutaura nyaya yemari nhaika tiri kutaura nyaya yezvinhu zvani zvavo saka ndichisvika ikoko chandakatanga kuudzwa ndechekunzi vanhu vekuno havamhoreswe muruoko zvikanzi nekuti ukamumhoresa muruoko kunogona kuve ndokekupedzisira hanzi nekuti pane chinhu chinofamba chinobva maari chopinda mumuviri mako kana watomumhoresa unofanira kuramba wakamubata kusvika chadzokera kana chikasadzokera ukaenda nacho ndopawaperera tiri kutaura pamusoro pevanhu vane simba vari kurarama pane ino chinyi pane ino nyika vanhu ivavo vainzi kana akagumburwa newe akakutsamwira kuti zvikuitire zvakanaka aifanira kukusvipa kuti puu ndakusvipa ndokuti urarame asi akamedza mate haapairara pakutoimbwa but zvakadaro vanhu ivavo varipo vachityisa vachiremera nyika zvanzi izvoni vakaonekwa vasina kukodzera vanana vanana ndunge varipowo panyika ipa nesimba ravo rese asi stivo vakaonekwa vasina kuita sei vasina kukodzera maprofita edu atinodisisa vatinoti kana zvarema tinobuda neusiku tokutarisa kuti mfundisi chitanda havasi kundiona here toverevedza kunoita zvatinoita varipo vakaonekwa vasina kukodzera zvanzi Panyika hapana kuwanikwa akaita sei akakodza, asi ngirozi yakanga ichitsvaka kuti ndiani akakodzera. Saka shoko raMwari tichiverenga tichidzika nayo vhesi 3 yedu iyoyo e, inoti izvoni ngirozi yakanotsvaka zvakare pasi penyika e, pasi penyika panotyisa e, shamwari yangu mufundisi toperesu vanobva vati atr Mukati mekufamba kwedu nekurarama kwedu tinotya vanhu vakafa nekuti tine belief yekuti vane simba ravainaro. Ndizvonai nezuro Uh, in the media makanga muine nyaya yevanhu vanga vachifukurura makuva vachinorasa mapfupa evanhu vachitengesa patsva makuva acho asi pane mumwe akanzi akazonozviisa ega kumapurisa akati haa inini wakomana zvinhu hazvina kunimirira zvakanaka ndozvatanga tichiita izvo nenhau yekuti pane zvaakasangana nazvo pane zvaakaona zvaakatenga kuti zvinhu izvi zviri kubva pane zvatanga tichiita asi nhau yatiri kutaura panapa tiri kuti pakange pachitsvagwa akakodzera masimba iwayo epasi penyika evakafa aripo akaonekwa asina kukodzera ezvinezvi pari kunetsa nyaya yemanjuzu ndo masimba epasi penyika kai vanhu vari kuita mweya yekunotsvaga Wotoshamisika vana vedu vadiki ama 2000 vachifamba nenhekwe dzefodya vachifidha matwins nenhau yekuti vane simba ravari kuita sei ravari kutsvaga but zvanzi pakanga pachitsvagwa kuti ndianiko wakakodzera kunyange nesimba ne iroro rakasvika rikatariswa vene vesimba iroro madhimoni iwayo akatariswa akaonekwa kuti haana kukodzera Ndanga ndichiverenga zvichitonzi mumadhimoni muma momo epasi ipapa hanzi anotori nemarengi handiti mumachechi mune maarchbishop hanzi kumadhimoniwo kune maarchdemon vanenge vachitungamirirawo mamwe machinyi madhimoni but nesimba ravo rese iroro nekutonga kwaanoita mamwe madhimoni paakanotariswa kuti akakodzera here akaonekwa asina kukodzera tiri kungotaura nhau yekuti hama jesu ndiye ega ndiye ega nekuti tsvakurudzo yakaitwa kuti paonekwe kuti pane mumwe here ikabva kudenga ikauya panyika ikaenda kunyange nepasi penyika ikatarisa zvese zvanzi hakuna kana nemumwe chete akawani muchiverenga vhesi 4 inotaura kuti johani wakachema kuchema chaiko atoona kuti all hope is lost panapa nekuti pashaikwa akakodzera kuti aende kunotora bhuku iyo ndo paunozonzwa pavhesi ya5 one of the elders akuti usacheme zvako Usacheme zvako hama yangu, dzimweni dzenguva wanga uchitsvaka mhinduro yawanga uchitsvaka mukati meupenyu pane zviri kukunetsa. Wafamba kwese, wayedza kwese, uri kufunga kuti dzimweni dzenguva all hope is lost, asi mukati mezuva ranhasi shoko riri kuti usacheme zvako. Kune anonzi the lion of Judah, bukira raDhavhidhi. Iyeye ndiye mhinduro yeruponeso rwako. Iyeye ndiye mhinduro yezvinhu zviri kukunetsa mukati meupenyu. Bhuku raJohn chapter 14 pavhesi ya 6 Ndo pane theme yedu ka. Eh Ishe Jesu Kristu vanobva vataura vobva vati I am the way, the truth and the life. But pandiri kunyanyoda anoti no one comes to the father except through me. Hakuna unouya kuna baba kunze kwekwandiri. munyika mune mune mabhosi handiti ka zvamuine mabhosi mabhosi ane masekretary masekretary rimwe rebasa ravo nderekuscreena kuti ndiani anoenda through kuna bhosi kuti bhosi vasatambisirwe nguva yavo

but kana zvaa zvekumusoro kudenga ishe jesu kristu vari kuti hakuna mapanzwisisa hakuna anouya kuna baba asina kuuya nechinyi nepandiri ndosaka madekwana ano tiri kuti jesu ndiye chinyi ndiye mhinduro chii chiri kukunetsa mukati meupenyu pazuva ranhasi wamboedza here kuuya nacho kuna jesu number two number two ndati ndoda kungoti mubate zvinhu zviviri handiti ka chekutanga tati jesu is the only one for the job hakuna mumwe akawanikwa aine maqualifications akakodzera kuti aite basa iroro kunze kwajesu kristu chete number two ishe jesu kristu ndivo mudzikinuri wedu jesus only jesus is our redeemer e, nhau yekuponeswa kwemunhu yanga isingangogonekwe kuti iitwe nemunhu wese wese but jesu akutsanangurwa pavhesi ya5 panonzi

kana pakutaurwa nyaya yekukunda zvakureva kuti izoni pane opposition iripo ndizvonaika pane opposition iripo but mukufamba kwakaita kristu wakasvika panguva yekuti ave anokunda zvakatadzikwa nevamwe vese Vhesi ya 9 uh, tiri kuna Revelation chapter 5 kwatiri yobva yati you redeemed us by your blood. Jesu ndiye ega akapa upenyu hwake kuti iwewe uve unopona munyika yatiri kurarama. kana paine marituals arida kuitwa unotonzi enda unotsvaga unotsvaga hangaiwa ndizvo nai unotonzi enda unotsvaga uno hangaiwa ichena uye nayo kana, kana vari vanochekeresa vanhu zvinotonzi tiri kuda mwana kana tiri kuda mukadzi kana tiri kuda murume wekuchekeresa Hapana pekuti n'anga yacho inoti haa dambudziko rako ndariona rikuru wanetseka hama yangu nekuda kwekuti wanetseka ka i going to make myself a sacrifice kuti iwewe zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka makambosangana nen'anga yakadai hakuna asi jesu ndiye ega akagona kupa upenyu hwake kuti munhu apone ndosaka mukati mezuva ranhasi tiri kuti jesus is the answer nekuti ndiye ega akagona kupa upenyu hwake kuti munhu apone bhuku rajohn chapter 15 pavhesi ya13 yobva yati there is no greater love than that christ gave himself for us pane vanhu vakawanda vanoti vanotida asi dzimweni dzenguva havatide kana kuti havatide kusvika pachiyero chakristu maiguru vangu mai, mai mandebvu e, mukoma wangu vamandebvu vanoti vanokudai ndizvona here but dzimweni dzenguva kana tasvika pekuti tati izvoni munomuda here mukadzi uyu mungade kupa upenyu hwenyu here kuti mukadzi arare munogona kuwanzwa wakuti haiwa handichaigonei asi kristu wakatida nerudo runoshamisa kuti akapa upenyu hwake kuti tipone pachitsanangurwa pavhesi ya5 panzi izvoni jesus he, he conquered kana kuti he is an overcomer in other words jesus he has a track record of success apa shona do paino painozondiremera manja jesu ndiye ane nhoroondo yekukunda pane vamwe vanhu vane matrack record but matrack record acho anenge ari efek mukati menyika yatiri kurarama inei was it yesterday or so pane mumwe anga ari munews ainzi izvoni akanosubmita kuti aconteste kuita chairman wezifa nefake o level certificate its a fake track record anomuona anotofunga kuti this person ane a track record of success pamwe paa pakatoiswa maei asi maei acho ndeefeki asi isusu tiri kuti jesus jesu akakunda feya feya genuine track record jesu ndiye anaye haakundikani tikatarisa pavhesi ya6 tiri kuna revelation chapter 5 tinoona isusu kuti izvoni jesu ndiye rega ndiverenge vhesi ya6

zvarinoshandisa masymbols pari kutaurwa nyaya dzeseven eyes its just complete vision handiti ka pari kutaurwa nhau dzeseven horns its, its just complete power handiti ka so panapapa jesu ari kubuditswa ari gwayana rakabayiwa we know from the scriptures kuti jesus is the lamp handiti ka but ane complete vision anoona zvese zvinoitika and ane complete authority kana, kana tazodzoka kune mamwe mascriptures atanga tichiverenga e, matthew chapter 28 verse 20 i think brother suari did justice kunyaya iyo so nekuda kwechimiro ichocho Ndosaka isusu tiri kutaura tichiti Jesus is the what? The answer. Hama yangu, wambeko uchimhanya mhanya, uchiedza zvese zvawanga uchiedza, uchibata zvese zvawanga uchibata, wadii wamboidza Jesu? kwenga patinorifeyana kumadoctors handizvo zvatinoita hungwe patinorifeyana kumadoctors handizvo zvatinoita kuti wadii wambonoona nyatanga i think ano nyaya yako inosolveka handiti ko tadiwo tambofeya mumwe munhu kuna jesu because pane mumwe munhu ari kutambudzika out there asiri kuziva kuti mhinduro yake ichabva kupi tadii tambomurifeyawo kuna jesu zvambotaurwa namfundisi suwari kuti pane vamwe vanoziya vanorapa pane vamwe vanoziya vane simba handitika but mukuziva kwenyu kwese ikoko madii mambozivawo jesu kuti kana munhu achinge auya muti i know the right person for the job zita rake anonzi jesu dai mwari vatibatsira mukufamba kwatiri kuita murwendo rwedu rwechikristu kuti tigone kuziva nekunzwisisa kuti hakuna imwe mhinduro kana tikatsvaga imwe mhinduro ticharamba tichitsvaka kusvika nyika yaguma asi hapana chatinowana asi mhinduro iripo imwe chete yatinoudzwa neshoko ramwari ane simba ratinoona kubudikidza neshoko ramwari Mhinduro iyoyo ndiJesu. Mwari vatibatsire, varopafadze kuerengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen.
Church of Christ.